Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly içi bol miweli, şokoladly biskiwitli, içinde-de akyp duranja şokoladly, gaty süýji, gaty tagamly tortlaň birini bişireliň. Tortuň adyna näme dakjagymy bilmedim ýöne Belki siziň bir pikiriňiz bardyr komentarýada geliň şu torta özümizçe at goýalyň. Näme at diýip tutalyň şokoladny tort diýeliňmi ýa miweli tort diýeliňmi ýa bir başga üýtgeşigräjik näme at teklip etseňiz ony komentarýada belläp bilersiňiz. Egerde sizem şokolady gowy görýän bolsaňyz hemem miweli torty gowy görýän bolsaňyz onda Tüýs siziň diýäýjek tortlaryňyzyň biri bolarmyka diýýän, sebäbi şeýle torty bir kesýäň ol içinden bir şokolady akyp durýa, hemem miwelerem dirje dirje bolup agzyň gelýä, hemem üstesine-de prenses krema diýýänimiz marojna tagamly krem bilen edýäs welin juda gowy tortlaň gaty süýji tortlaň biri bolýa. Meňä daş töweregimdäkiler gaty gowy gördüler haladdylar, sizem edinseňiz ik görseňiz halarsyňyz diýip umyt edýän. Geliň onda biz bu gün şol şokoladly miweli tortymyzy bişirip başlalyň. Bize gerek zatlar, bir a ýigrimi santimetrlik bolan bir beýjek bir gara biskwitt çöregi gerek, iki porsiýada prinses kremi gerek, arasyna biram akyp duran şokoladymyzdanam bir porsiýa gerek, biram miweler gerek, miwelerem banandan üç ýüz, ýertudadan üç ýüz, şetdaldan üç ýüz gram şolar ýaly arasyna goşmak üçin. Ondan üstüne miwe bilen bezejek bolsaňyz, onda miweleri biraz bolurak-bolurak alyp bilersiňiz. Gara şokoladny biskiwit bize ýigrimi santimetrlik galypda bişirilen gerek, hemem beýjek bir üç-dört barmak beýiklikde biskiwit çörekleriniň islendik görnüşini ulanyp bilersiňiz. Meň kanalymda birgiden Şular ýaly biskwit çörekleriniň bişirilişi bardyr hem reseptini hemem linkini aşakda goýaryn şolar esasynda bişirip edip bilersiňiz. Biram bize prenses krem gerek prenses kreminden hem iki porsiýalyk etdim ýagny iki ýüz gram sliwka dälde dört ýüz gram sliwkalyk etdim ýöne şony nähilek etdim iň soňunda ýenede kremi taýyn bolup gelýäkä üstüne ýene sliwka goşýasa sowuk sliwkany iki ýüz gramlyk ana şony Goşmadym has kän bolmasyn diýip. Göni dört ýüz gramlygyň özüni etdim. Ýöne soňundan daşynyň kremi üçin galan kremime ýüz ýigrimi gram şokolad goşdum. Içine ak etdim, daşyna-da gara şokoladly bolar ýalak edip, şoň ýalak etdim. Sizem şolar ýalak edip taýýarlap bilersiňiz. Ýene-de bize arasynyň akyp duranja şokolady üçinem şular ýaly şokoladnyý pasta gerek. Akyp duranja şokolad gerek bir porsiýa. Geliň indi bolsa şol şokoladnyý pastamyzy ýasap başlalyň. Bize gerek zatlar, iki ýüz elli gram sliwka, iki ýüz elli gram goýuldylan süýt, ýagny sgşon moloko, otuz gram kakao, otuz gramam arwal gerek. Ilki bilen moloko bilen sliwkamyzy ikisini öz arasyna garýas. Sliwkada eger bar bolsa otuz prosentli sliwka bolsa has gowy, ýogsada ýok bolsa otuz prosentli bolmaýanada ýigrimi bäş prosentlidenem edip bilersiňiz ýöne ony biraz köpüräk goýaltmaly köpüräk gaýnatmaly bolýaňyz. Şoň üçin ilki tapsaňyz otuz prosentlide etseňiz hasam gowy.

Ine şokoladymyzy otdan düşürdim. Ine şular ýaly goýalandan soň otdan düşürýän. Ýöne sowandan soňam goý gowy goýalýandyr. Onam nazarda tutup, has ýöne lopbuk bolýança etmän, bir goýalşar bolun otdan düşürýäs. Ondan şo wagt göni gyzgynlygyna-da arwalymyzam goşýas-da, bunam gowja garýas. Onuň bir gezek bir blenderde bir gowja garşar ýar alşar ýalak bir blender bilen geçseňiz hasam gowy bolýar bar bolsa blenderiňiz blender ýok bolsa ýöne-de tagamy gowy bolýar ýöne şu blender bilen etseňiz hasam bir hili ýylmanajyk bolýar-da hasam gowy bolýar şeýdip bir blender işledip bir bir gezejik bir gowja garyşdyrýar soňra muny ýene bir başga bir arassaja gaba geçirýäs-de sowamaga goýýas. Ine şular ýalak boldy. Indi gowja garyşdy. Indi başga arassaja gaba geçiräýýäs indi. Indi sogar ýalak. Häzir pitijigimiziň özem gyzgyn bolup, hasam beter goýalyp durmaz ýalak. Şokoladymyzy aram-aram bulap durýas, bir bahymjak sogar ýaly. Ýa bolmasa-da agzyna bir paketjik ýapyp, holodilnikde goýýas bir birki sagat. Ine meň şokoladym sowady, gowy buz ýalak boldy. Gyzgynlygy gidensoň, indi tortumyzyň arasyna goýberýäs. Sebäbi häzir tortuň içinde käte halojinnikde, käte öz-özünden goýalar. Şoň üçin geliň indi tortumyzy jemläbereliň. Indi miwelerimizi hem gowuça edip ýuwýas-da, guradýas, onnoň dograşdyryp goýýas olaram. Ine miwelemem dograşdyrdym hemmesini taýyn edip goýdum. Biskwit çöregimem taýyn onam üç bölege böldüm. Deňje edip üç gat bolar ýalak edip kesip taýyn edip goýdum. Indi tortymyzy jemleşdiriberýäs. Ilki bilen bir typyk gitmez ýaly aşagyna bir kremjik çalýasda Biskvit çöregimizi goýup, üstündenem sirop bilen ölleýäs. Sirobymyzam men-ä taýyn limonad ulandym, sizem şolar ýaly taýyn ulansaňyzam bolar, ýa isleseňiz özüňiz süýjülije suw edip ýasabam bilersiňiz. Indi tortumyz gönje bolar ýaly daşyna demir halkamyzy geýdirýäs, hemem açytatny klýonkanam geýdirip, daşyny bekerdýäs. Onnoň kremimiz bilen bir bolja edip çalýas ilki bir gatyny kremimiziň. Kremimizi bir çalarajyk bir ýylmaşdyrýas, soňam gyrasyndan bir haýat ýaljak edip galdyrýas, bir miwelerdir, şokoladlardyr daşyna akyp gitmez ýalak bir gezejik gyrasyndanam bir geçýäs. Soňam miwelemmizi özümiz deňräjik düşer ýalak edip, Içine biraz guýuşdyryp çykýar. Haýsy miwäni gowrak halasaňyz, şony boluragam ulanyp bilersiňiz. Hökman hemmesinden üç ýüz gram däl-de, eger miwäňi, banany gowy görýän bolsaňyz, banany köpüräk edip, ýertudanany azyrak edip, şolar ýalam öz islegiňize görä ulanyp bilersiňiz, edip bilersiňiz. Ýöneş miweli tortlarda näçe miwesini köpüräk etdigiňizçe şonça-da tagam süýji bolýar. Häzir görer göze bir ýaýradaýaňda bir kän ýalam welin tortuň içinde kän gelenok şoň üçin üstesürägine-de bolsa miwesini bolja guýuberiň arkaýyn tagamy süýji bolýar tagamly bolýar şonda. Miwelerimiz iki gatyna ýeter ýalak hersinden ýarsyny guýýas. Miwelem bir azajyk beýgräjik boldy men kremim ýene aşakda galdy şoň üçin ýene bir gezejik gyrasyndan-da şeýdip krem bilen geçýän şol şokolad guýamyza akyp gitmez ýaly. Ondan şokoladymyzam şeýdip miweleň üstünden guýaýýas. Gowja miweleň üstüni ýapar ýaly. Şokoladyňyzam şular ýaly konditerskiý meşowa guýsaňyz aňsadyrak bolar. Sebäbi häzir özi durdugça-da goýulýar-da, häli ýasamyz soň şokolad goýuldy. Şoň üçin şuň ýaly meşowa guýup, şoň ýarrajygyny deňze hemme ýerine ýaýradaýýas. Üstündenem ikinji gat biskwit çöregimizem goýýasda birazajyk bir basyşdyrýas bir aralykda boşluk galmaz ýaly. Ondan ýene ýaňkymyz ýalak ilki sirop bilen örleýäs soň krem çalýas ýene miwelemmiz goýýas şeýdip şo bir nemäni tertibi dowam etýäs.

Üstündenem iň soňky gatymyzam ýapýas-da, ýene birazajyk basalaşdyryp, bunam ýene sirop bilen öleýäs-de, indi agzyna streç klýonkajyk ýapyp, bir bir bäş-alty sagat holodilnikde goýýas. Şol bir biraz allyşsyn, ýumşajagy ýumşasyn, çökjegi çöksün, bir ýerleşsin diýip, bir azyndan bir bäş-alty sagat holodilnikde goýýas. Ine meň tortuma bäş-alty sagat bolup geçdi, indi diňe daşyny kremläýmegimiz, daşyny bezäýmegimiz galdy. Daşyna ilk-ä bir bir gezejik ýukajyk bir galanja ak kremimizi çalýas, şol bir owuntuklar zatlar soňky iň daşky kreminde bir bildirip durmaz ýalak bir. Onda ony birazajyk holodilnige salyp goýýas-da täzeden

Tortuňyza krem çalaňyzda, gapdalyna bir aňsadrak görnüşi, ine, şular ýalyjak bir plastmasça darak ýalyjak zat satylýar konditerski magazynlarda. Şolardan alyp ulansaňyz, size has aňsat ýeňillikli bolar. Sebäbi, ýylmap tekizläp oturmak ýaly, bul bir gezejik bir gapdalyndan geçýäň welin, hem-ä görnüş taýy owadan bolýar, hemem etmesi aňsat ýeňillikli bolýar. Soňra tortumyzy bezemek üçin birabyr şokoladçyk goýýas ýa özümizde galan ine şular ýaly ýer tudanadyr, erikdir şolar ýaly miweler galan bolsa şolar bilenem üstüne ter miwelerem tortlarda owadan görünýär şolar bilenem bezeşdirip bilersiňiz. Öz islegiňize görä näme miwäňiz bar bolsa meňä elimde erik bilen ýer tudana bardy şolar bilen owadanlaşdyryp çykaýdym üstüni. Ine tortumyzam taýýar boldy. Görüň şular ýaly içem, üstem bol miweli gowy tortlaryň biri boldy. Tortumyzy kremini çalamyz soň bezeg işlerinem bolanymyzdan soň bir ýene bir bir-iki sagat holodilnikde goýsaňyz hasam gowy häzir bezeýänçäk edýänçägem Içleri eräp zat etmez ýaly, hemem daşynyň kremem birazjyk gataşar ýaly. Eger wagtyňyz bolsa, holodilnikde goýaýyň. Geliň indi bolsa tortumyzyň içini hem kesip görkezeýin, nähili bolanyny görkezeýin. Hany bismillah diýip keseliň. Ine, tortumyz görşüňiz ýaly, gowuja suwluja, akyp duran şokoladly, bol miweli gowy tort bolupdyr. Görüň, men bu wagt halajinlige salmadym, göni kesik görkezdim, size görkezmek üçin gaty gijä galmaýyn diýip, şonuň üçin hemme zady entek ýumşagrak. Ine, şokoladlaram gowja eräşipdir, akyşypdyr. Ýöne gaty süýji, gaýtam suwluja birhili gurak däl-de, akyp duran şokoladly, hem prinses kremaň tagamam, miweleň tagamam, täzeje miweleň tagamam gaty gowy, gaty süýji tortlaryň biri bolýar. Eger-de wideom göwnüňizden turan bolsa, peýdasy degen bolsa onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hemem agza bolmagam unutmaň. Sebäbi siz üçin laýk goýmak ýa agza bolmak hiç hili kynçylygy ýokdur, hiç hili çykdaýjysam ýokdur. Ýöne biz üçin ol ullakan rol oýnaýar, ullakan peýdasy degýär. Ýene indiki wideolarymyzam höwes bilen alar ýaly köp wagtymyz sarp edip ýenede wideolarymyz goýar ýaly bize köp peýda tegýär şoň üçin ýatdan çykarmanjyk laýk goýmagy hemem agza bolmagam unutmaň. Bizem şular ýaly bol miweli, şokoladny, biskiwitli hem akyp duran şokoladlja tort ýasansaňyz. Şowly bolsun, noş bolsun!